Heddiw, da ni yn Blant Ysgymwelyn yn gwerthu t-shirts i gael um, safle trefn tadaeth i Blaenau Ffestiniog. Yn ogystal, da ni'n gwerthu, da ni'n gyrru um, darn o flechan hefo logo, y logo yma. Ni'n gyrru nhw i bob un um, gwlad sydd yn y byd, a dyn da ni'n rhoi nhw i'r um,

Ni'n lliwio'r gwledydd, da ni di, da ni di reid yn yr envelop ac yn barod i gyrru. Da ni'n gorau sgwennu um, enw'r um, rheolwr, da ni'n gyrru'r llythyr i a roed ar y llythyr. Wedyn da ni'n rhoi llythyr da ni di sgwennu, un mae Sir di sgwennu, a llechan da ni di beintio, a llun o'n i'n gafael yn y llechan mewn amlen a gyrru nhw i'r wlad. Nes i sgwennu llythyr i Jeremy Corbyn. Nes i ateb ddoe. Wel, da ni wedi torri dros, dwi'm yn cofio faint o lechi bach 'ma, yy bosib 200, 300 o'r llechi bach 'ma i fynd i Ysgol Moelwyn ac ia, ma'r peth wedi yym wedi mynd yn viral fel ma' nhw'n deud yn dydi? 'Da ni 'di roid yy crysau T iddyn nhw hefyd. Cwmni yy llechi 'da ni yy wel cychwyn efo llechi Cymraeg wrth gwrs a 'da ni hefyd yn yy mewnforio ac allforio. ac dan ni'n cynnyrchu pethau yma sydd yn i gyd yn neud efo yy rhyw architectural pethau felly o topiau yy geginau i sills ffenestri, tiles, harddia i garatia yma sy'n ma'r busnas y wood burners ma'n fflio mynd ar hyn o bryd dan ni'n gyrru yym pethau ni ar draws y wlad felly. Mae'r cwmni wedi wel, cael ei sefydlu yn Blaenau Ffestiniog yn uh, flwyddyn 2000, Mehefin 2000, uh, jyst yn fach i gychwyn. A wedyn uh, mae'r busnes wedi, wedi tyfu o fanna. A wedyn uh, yn 2005 symud i lawr i Porthmadog. A mae yna, wel, mae yna saith o'n ni yn gweithio yma i gyd a mae pawb sydd yn gweithio yma uh, yn dod o Blaenau Ffestiniog efo cefndir uh, y byd llechi. Uh, yr unig un sydd ddim yn dod o Blaenau Ffestiniog ydy Vicky sydd yn dod o Bwlleli. Yn ni sydd wedi rhoi to ar y byd jest. Chi, uh, we roof the world oedd yr hen ddywediad ynddo. Yeah. Ac oedd cerig neu llechi blaenau gymaint yn well na cream crackers oddan nhw'n produsio mewn chwareli eraill ynde. A ddechreuais i yn chwaral yn Rocklys yn Blaenau 'ma um, yn y chwedegau cynnar ac yn anffodus oedd y chwareli yn y cyfnod yna yn crebachu. Oedd cyflog chwaral ddim yn y pan yn amser i oedd o tua 9 punt a, a chwigian um, o gyflog basic felly de. A wedyn oedd chi'n cael bonus diwedd mis teip o beth 'lly. Yym so yn y chwedegau hynny o'dd yym fedrwn a- a- ma' hanodd disgrifio fo o' 'na lot o o'r hen wariars yno y chwarelwr yy profiadol ag o' chi'n ca'l y'ch rhoid i mewn os o'ch chi'n ca'l gwaith efo un o heini a wedyn o'ch chi'n dysgu gymaint mewn cyn lleiad o amsar. Ond ŵan be dw i'n sôn am yr ngwaith i oedd yn o dan ddaear ynni fel creigiwr de. Studio'r graig de. O'ch chi o'ch chi'n fewn yn bora a cyrraedd Ia, da ni am banad does? Ia, ia, gyma ni banad bach, ia, na chi. A dyn fydda'n ista dyn. Be da, be di'r, be di'r, be di'r plan heddiw does? Ie, fi 'di rhannu o, ie, ie. Ar y sianel bach, yn cael ryw gatiad bach. A wedyn fydda danio, a honno'n cymryd jyst i ddeng munud doedd, fi'n cael honno i i fynd a a wedyn cerddad yn lle bach a stydio graig de. A 'dyn yn 'y meddwl ni fel ogia ifanc, oddan ni'n gwbod oddan, twll blerydd fan 'na twll blerydd fan 'co 'na i de. Ia. Swn i fel be wt ti fel sa ni reid dwll plediad yn fanna. Ia iawn dos a neud o wan. Hwnnw oedd os liciwch chi yym ysgol i'r ogia ifanc de a ag oddan ni'n griw gwirion gwyllt ac yn naturiol oddan. Dringo i fyny Ar y graig 'ma fatha 'sa chi 'di ca'l 'ych geni yno ynde ar y peth da do ag oedd cyn bwyll ar y graig yna gor'o' tsiaen am dy goes yn iawn. Wel, fe sefydlwyd y band yn 1864, dros ganrif a hanner yn ôl bellach, yn Meanstiniog, gan y chwarelwyr yn, yn, yn gyntaf lle. Ac yn fuan iawn iawn mi ddoth o'n un o'r bandiau pres enwoca ym Mhrydain. Yym, a drost y blynyddoedd mae hynny wedi peri i fod, a mae 'di bod yn fan llwyddiannus iawn ar hyd y blynyddoedd, ac wedi parhau yn ddi-dor, a mae hwnna rhywbeth arbennig iawn ymysg bandiau pres. Nath o ddim torri fyny hyd yn oed drwy drwy ryfel byd. Mi oedd y band yma yn Stiniog yn dal i fynd. Dwi 'di ymuno â'r band ers o'n i tua wyth oed, yym, a dyna nes i gychwyn. Yym. Mi oedd fy nhad wrth ei fodd efo bandiau pres, yym, o hyd y recordiau'n cael eu chwarae acw yn y tŷ, ac o'n i wrth fy modd yn gwrando ar y band mewn carnifals a rhyw bethau felly. A dwi'n cofio rhyw, rhyw ddwrnod yn teimlo fatha, o, swn i'n licio cael go ar hyn, wedyn ath i o fanna rili, really, a fel dwi'n dweud, 20 mlynedd ymlaen, dwi dal yma heddiw felly. O'n i yn gweld dad a'n chwaer yn chwarae corn, wedyn o'n i eisiau dysgu. A wedyn esh i ddechra dod i mewn iddo fo a esh i i'r band bach yym a wedyn neud few gradda a wedyn ca'l dod i fan 'yn. Ydan ni'n griw unigryw dwi'n meddwl, criw llawn hwyl. Yym be' sydd yy dda mewn yy band pres ydi bo' rywun yn gallu ca'l cymuned o wahanol oedran, so allith rywun ista mewn stafall fel 'yn efo rywun sy tua saith wyth oed i fyny i rywun sydd yn 'i chwedegau neu hyd yn oed yn ei ddau yn ei saithdegau. Ddim yn sbio 'da neb yn fel unigolion 'lly. Da ni'n perfformio ym mhob math o bethau deud y gwir. Da ni'n neud cyngherddau yn aml iawn fel ma'r gofyn yn dwad. Da ni'n cystadlu. Beth arall pwysig iawn yn Stiniog wrth gwrs ydi Sul y Cofio ac unrhyw ŵyl neu beth bynnag sydd yn dod i'n cyfeiriad ni os fedran ni helpu allan yna da ni ddigon bodlon gneud wrth gwrs. Ma'r gwahoddiad wedi dod i'r band chwarae'r ffanffer swyddogol i agor yr ŵyl lechi a bod yn rhan o'r cais ar gyfer trio cael statws treftadaeth y byd i'r ardaloedd chwarelig yn Gogledd Cymru a mae hwnna'n rhywbeth anrhydeddus iawn i'r band eto wrth gwrs. A'r ŵyl sydd yn yr arfau, sef Gwyllt Llechi a digwyddiad newydd sbon. yn y dre yma ac yn gyfle gwych i bobl Blaenau'r Cylch i ddathlu ein siartadaeth chwarelyddol.

Uh, Dy llun, ddoth yna criw i fyny i fama, o'na dwi'n meddwl naw ar y trip. Athon ni rownd y cwm i'r hen ffarm, ac yn ôl yr un ffordd ond oedd y, y tywydd yn ddrwg iawn. Mae yna air arall swn i'n gallu defnyddio ond i mae gamera. Um, oedd nhw wedi mwynhau y, y tŵr yn ofnadwy oherwydd y ffaith bod nhw wedi um, boddi hunan yn yr hanes y fwy na yn y glaw felly de. So do, oedd nhw fwynhau. A wedyn heddiw 'ma, dy' Gwener, yn anffodus ar ôl tri diwrnod o haul, mae glaw yn ôl a dwi fyny nôl yma eto efo criw arall. Ond be' sy'n synnu fi 'di y diddordeb sgin y bobol pan 'dach chi'n dechra sôn am yr hanas y cwm a fel mae o'n ddarn o ffor ar 'i blaena' ga'l 'i greu fel bo' gynna chi dwy ffarm a wedyn dim byd yn digwydd, wedyn ma' rywun yn ffindo llechan a gol chwaral, yym wedyn bobl yn dod i fyw yma, bildio tai iddyn nhw, bildio baracs, wedyn y bobl yn bildio dau gapal, stablau i'r ceffylau oedden nhw'n ddefnyddio, pawb yn gweithio'n iawn, y lle, llechan yn ddechrau diflannu, a wedyn y bobl yn diflannu. Mae'r un peth, i ddweud gwir, di digwydd i Blaenau. Yr unig beth sydd ddim yn Cwmorthin, ydy, sa ddim pub yma, yn anffodus. Um, ond wrth gwrs, di Blaenau ddim wedi gwagio'n llwyr gan bod um, diwydiant arall wedi dod i fewn i'r ardal hefyd. Teitl yr holl wyl oedd diwylliant ymysg diwydiant. So, y dylanwad, dim llechi, pan ti'n dweud llechi gormod o weithiau, mae'n mynd yn... llechi, gwyl llechi, mae'n iawn wyl. Um, celf, cerddoriaeth. Erbyn heddiw mae'r adeilad yn gartref i Claire a David Nash, ac yn ganolbwynt pwysig i'w waith ers blynyddoedd. Wel dwi'n gobeithio wneith y ŵyl lechi weithio, yy cos mae lot o waith yy tu cefn iddo fo wedi my- wedi mynd ymlaen i drefnu fo. Ac yym wrth gwrs mae'n chwarae yy mae'n mae'n ddiolch da ni'n ddiolchgar iawn i bawb sydd yn cyfrannu i i'r ŵyl. What inspired to do this was

Yn mynd i drio chwilio beth sydd yna yn y lle yma o'r enw Llys Dorfil neu Llys Derfel, mae rhai'n galw o ar ôl Derfel Gadarn, un oedd dim ond paffio fo Brenin Arthur. Dyna ydy'r stori, a mae o'n, mae o'n dweud hynna'n ffestinfab. Ac um, a fel da chi'n weld mae'r safle, mae yna lot o gerig a da ni wedi bod yn tyllu a wedi cael hyd i Mwy o walia nag oeddan ni feddwl yma. Ond da ni gobeithio fydda ni yma am ta dau fis. Felly, da ni eisiau ffeindio allan be di oes o. Maen nhw'n dweud bod o'n mynd yn ôl i'r canol oesol, ond da ni'n gwybod. A dyma di'r gwaith da ni'n mynd i wneud i drio ffeindio allan. Mae, mae pobl eisiau tynnu lluniau mae, um, o'r safle i gyd i, i weld beth sy'n ma i helpu penderfynu lle i roddio. Mae'n haws i weld lle mae'r cerrig. Os os mae yna ddail. Ddoe oeddwn ni'n gweld topiau'r cerig syth ma. Ac yna redyn dros yr holl beth, ac yna edrych fel siap di greu gen ddyn yn ytrach na naturiol. A pan ti'n gweld y math yma beth yn yr ucheldiroedd, cistfaen, wel, wyt ti'n cael nhw yn yr oes efydd, cyfnod cyn hanesyddol o bosib, alla, alla ti gael pethau yn y cyfnod rhufeinig sydd y fwy sgwar. Wedyn heb gloddio, ti'n mynd gwybod, wedyn dyna y peth cyntaf, rwy'n yn meddwl, wel, dyna, mae'n edrych yn debyg i beth be da ni weld yn llefydd fel y Carneddau. Ond mae rhaid ti gloddio wedyn i weld hyn. Fel da ni wedi tynnu'r rhedyn ma o yma, mae ffurf y peth yn dod hyd yn oed lle mae Mary rwan, mae'n fwy amlwg bod yna gornel yna. Mae hon i weld yn gyfochrog efo yr un o flaen Mary. A dyn y cwestiwn ydy be mae hon yn neud yn canol os di honna wedi cael ei gosod Ar ben y bedd, cistfaen ydy bedd fel arfer i unigolyn a fel arfer yn defnyddio cerig o'r mynydd, ond bod nhw'n dewis rhai efo falle o ymyl syth. Wedyn dydy o ddim yn... Diolch yn grefftwaith ac di, mae o rhywbeth maen nhw jyst yn hollol ymarferol. A sa ti'n creu cist fel bedd. Ond bod na, fel arfer, fel oedden ni'n trafod efo Bill, sa ti'n disgwyl capan am ei beno ynde, bod gen ti dy bedair ochr a dyn slapan am ei beno. Dyn nhw'n syrdi... Y gist fel ti'n dweud, a'r sgwa, a'r faen ynde, ar ei beno ynde. A da ni'n gwybod, mae yna rhyw garag o fawr o fan hyn, ond fel arfer maen nhw'n cyfro'r y gist A wedyn maen nhw'n rhoi uh, carned o gerig ar ei phen ni, ond dim bob tro. Fel arfer, mae'r cist feini, mae, maen nhw mewn llefydd a mae yna olygfa. A sbiwch i'r olygfa sy'n rhwng fan hyn, de. Mae o'n uh, fendigedig. Codi'r faen wan. Sut oedden nhw wedi cael ei yna, dwi'm yn gwybod, achos mae dros hanner tunnell o. Mae wedi gymryd dipyn o strygl i cael ei fan hyn, ond da ni'n gobeithio bod di uh, ennill y dydd, wan. A'i feddwl na, os na cistfaen ydi o'n, a dos a neb di bod i fewn y fanna, ys ta 2000 o'r ach o flynyddoedd. Pwy a fwy.

Dyn lle da ni'n cael yn paned, mae o'n edrych o ran maint y cylch yn fanna, be fysa ni'n alw'n gwt crwn, uh, cytiau gwyddelod maen nhw'n ddeud. Rwan, mae rhywbeth felly'n dyddio o'r oes hyairn cyfnod rhyfeinig, brodorol. Mm. Felly, fe allat ti gael lloc cyfnod Celtaidd, a cwt crwn, un opsiwn. Os di hwn yn gist fedd, so ti'n disgwyl i rhywbeth felly fod yr oes efydd sydd tua mil o flynyddoedd cyn dy cytiau crynion o bosib, neu yn y mileniwm cynt falle, ie? Darn o, o bolyn di hwn, oedd yn mynd â uh, letrig o Dolwen lawr yn gwylod ma, i fyny i'r chwareli ag i blina. Um, so dwi eisiau jyst neud sgwar rownd o fo. Wedyn llnau rownd o fo and reit isel wedyn trio godio wedyn uh, efo'r craen ys gynnyn nhw. So Oedden nhw'n mynd reit ar hyd, reit i fyny blina. So mae yna rei eraill o gwmpas yma hefyd. A mae hwn di dod i'r golwg oedd yn uh, ar y polion. Yn nysyddion. Oedd hi'n i fyny ar, ar y polion y fyny fel la. Neu fela, yn siŵr. Yy, Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd wedi deutho ni am dyllu tu allan gynta i'r safle i weld lle oedd yn naturiol, a dyna ddaru ni. A mi aethon ni lawr ar hyd y wal uh, ogleddol i lawr i'r gwylod. Ond ar ôl cyrraedd y gwylod, mi dda ni darganfod bod yna wal arall tu mewn iddi. So mi aethon ni ar ôl honno. Ond, wedi'u gweld, o' 'na o'dd ddwy wal yma a'r bwlch rhwngddyn nhw, a ma'r ddwy wal yn mesur ta dwy fitr i gyd efo'i gilydd, ag dwi'm 'di gweld dim byd tebyg i hynna yng Nghymru 'ma, i ddeud y gwir. Ag yy nathon ni feddwl wedyn na i amddiffyn y llys oedd yr yy walia 'ma. Ac maen nhw'n dŵad a maen nhw yn lle mae'r entrance, da chi'n gweld y grisiau yn mynd i fyny a mae'n mynd drwy'r ddwy wal sydd yn deud nad oedd o'n yn, uh, nad oedden nhw'n amloesol bod nhw y ddau yr un adag oedd y sylfaen rhy fath wedi adeiladu ar y clai yma ac uh, oedd yr um, y grisiau yn dwad i fewn drwy'r ddwy wal sy'n dal i ddweud bod y, y, y lle i gyd wedi adeiladu yr un adag. Oedden ni'n meddwl bod mae'r ma, ma rhyw fath, sa'ch chi feddwl am gastell, mae'r darn isaf o'r castell wedi adeiladu allan o gerig, a'r darn ycha Dwi'm yn deud na 'na o'dd o, ond fwy na thebyg allan o bren, achos ma'r orthostat stones, ma'r cerrig ar eu cyllid, fedrwch chi'm adeiladu adeilad mawr uchal efo nhw, ma' nhw'n mynd i chwalu allan. Wel, ma'r lle yn lot hŷn na 'dan ni'n feddwl. O'r gistfaen, ma'... 'dan ni 'di tyllu ŵan i lawr i'r gwilod, a 'dan ni yn y, fel ma' nhw'n galw'r boulder clay. yn naturiol a does na'm byd yn is na hynny. So os o' 'na rhywbeth yna, da ni 'di mynd drwyddo fo, neu mae 'di cael ei ddwyn a mae fwy na thebyg yr esgyrn a ballu 'di pydru i ffwrdd. Um, ond mae yna chwech o archeolygwyr wedi bod yma a mae yna ddau yn dweud, ia, cistfaen ydy, a mae'r pedwar arall ddim yn siŵr. A dyna di'r uh, sefyllfa ar hyn o bryd. Dydy o ddim yn naturiol na nhw a da chi'n gofyn nhw o be arall fedar o fod a dos am byd yn dod yn ôl. So, gyn bellad a dwi'n y cwestiwn cistfaen ydi o a cistfaen ydi o. Be ydych chi'n neud mae hyn yma? Wel, bwyd, cael sgwrs

Wel, vegetarian ŵan fel rhyw dewis dydan, ond dwi'n mynd siŵr faint o ddewis oedd o adeg hynny de. A bara brith, go iawn de. Oedd bara brith fel torth, ddim cacan. Meddwl am bara brith fel cacan dydan, ond torth oedd hi. Ac am syniad gret yr wyl lechi de, um, codi ymwybyddiaeth yn gyd am, to, mae wedi gwneud fi feddwl sut oedd yr amser a falle a rhyw fynd ar Google fel mae rhywun a trio cael rhyw bach o hanes. Wedyn mae'r ysgol wedi bod yn andros o brysur efo'r darnau llechi yma dydy na, ti'n bod, dwi'n jyst yn meddwl bod o'n Rili syniad t'bo perch- t'mod ma' Blaena' fatha perchnogi'r peth. Dwi 'di trio cefnogi nhw i gyd yr wythnos yma a ry'n ddechra nos Lun yn y cyfarfod treftadaeth i drio stablu'r sefydlu yym treftadaeth efo ardaloedd y chwareli a wedyn mynd i weld y chwarelwr a wedyn nos Fawrth 'dyn ni'n gweld ffilm am agor yr ysbyty yn blaena. A wedyn, nos Fercher, be oedden ni'n neud nos Fercher dw? Dwi'n yn cofio. A dyn nos Iau, da ni yn fan hyn. Ac um, mae wedi bod yn wsnos o hanner wedi gwir ac yn falch iawn o'r gwaith mae bobl ifanc mae'n neud yn blaena. Mae dod wrth y môl cael teimlo bod hi'n cael cymryd rhan yn y peth. Ni fydd yn rhy bobl yr oes hon yn sylweddoli di pa mor ddemocrataidd oedd y drefn a gedwid yn y cabana hynny, gyda swyddogion megis llywydd, ysgrifennydd, drysorydd ac hyd yn oes sarjant! Unwaith o'ch chi yn y caban, o, o, o' 'na ritual yn y caban. O'ch chi'n mynd i fewn i'r caban am, yn ôl paned, o' 'na un boi'n gorfod berwi ticell, a ticell mawr. Yn llall yn gor'o' neu' siŵr bod y supplies i mewn. O' chi'n talu bob wsos y te. O' chi'n dod â llefrith a siwgwr y llun yn y tun bwyd. Wedyn o'dd y caban yn fwrw hir ac o' gynnyn nhw llywydd, yy llywydd y caban, y trysorydd, ysgrifennydd, bob dim felly. Ac wrth gwrs pan o'ch chi'n bita'r bwyd ŵan, a peth 'na, o'dd y llywydd yn cnocio. Fela. Pam fo pawb wedi gorffan i fita i chi ga'l tanio'ch sigaret o'ch chi isio smog? O'ch chi'm yn ca'l smocio nes y ddo di taro. Cnocio. A wedyn fydda na um, betha rhi odda ni'm yn meddwl amdano fo rywsut di ond yn uh, y llywydd yn codi. Wel, gyfeillion, mae gynna i um, newyddion heddiw. Fel da chi'n gwybod mae John George sy'n gweithio yn Cif Por yn ysbyty, yn ysbyty lleol. a peri gwyddona am wsos neu ddwy. So os ar rwy'n mynd i'r bicio draw i weld o, fedra os yna angen beth. Uh, iawn, ai, da ni bo, rhyw ba, fel all yna dweud, ai, ai heno, fod yn orwyd, iawn, ai nos fori, a wedyn, wrth gwrs, dwi'n o wedyn, Iawn, gyfeillion. O, ia, da chi'n cofio bod ni'n sôn am ddoe, am bod na hwn yr ysbyty, ia. Mis dino, do, rhad, do. Mae gan angen sebon a sigarets. Iawn. Um, mae gan angen sigarets o a, a peth. A pawb roed y ddwy gynio dau beth fynnag o gynnyn nhw'n rhydd, a chdi gael o bres o'ch chi'n gario lawr, na ne. Ond oedd o'n dod â nhw. Dyn o llywydd yn hel nhw. A dyn wt ti'n mynd o sori? Yndw. Cer a hynna nol sebon a sigarets do. Na fo. A rhyw betha felly oedd te. O chi'm yn can neud dim byd heb i llywydd ddeud i chi yn y caban. Wedyn reit wa ma nhw di gwad ni medda fo yn y ce yr lefal ce ma nhw isio cystadleuaeth canu tenor solo a yy cystadleuaeth Yy adrodd ne stori fer hefyd ma na dri fod a ma hwnnw di ddigwydd dy Gwener diwedd mis nesa so ma gynna ni dair wsos ogia i i ddysgu ag wrth gwrs hwyl oedd hyn wrth gwrs naturiol de o o di bod wrth gwrs yn sirios ofnadwy yn adag ond o petha deud sirios dim di'r gwedd so be nathon ni fel criw ifanc oedd ca gafal ar un o'r ogia ag o na lais fatha sinders o dan drws ag o na o hi'm gobaith de. A trio deutha fo de, a ti'n gwe, ma gin ti lais os di ta ti'n gwrando arna be da ni'n neud a dysgu ynde, wrach sa gin ti chance o ennill hon ti'n bo. Wel da chi'n feddwl, a ni'n mynd a fo rownd i'r agor de, a rywun arall yn neud reit, fel hyn ma can de, ca cana ni ar afa don ne wbath felly ti'n bo, ar afa don a dyn dysgu'r geiriau a roid nhw ar bapur iddo fo. Wel, o, ag o'dd y llais yn, a nina'n camol. A gwrandawn, wyt ti'n watsiad television gyda'r nos, dwyt? Yndw, yndw, yndw. Wyt ti 'di gweld Sunday Night at the Palladium? Ew, do, do, mae'n da, di o, ynde. Ie, wyt ti 'di gweld pan mae'r boi'n canu fanno? Mae o'n twllwch, ond mae'r golau yma yn dy deall, medda fo. Yndi, yndi, yndi, mae o. O, wan, rown i'r golau allan yn caban. Ynde? A 'dyn geith Wil Meinar ar y fancŵ iwsio'i spot lamp a dyw hwnnw ddim yn sefyll yn gwilod a sefyll ar ben bwrdd a rhoid y golau arno fo. A 'dyn o. Ac mae'n job cadw gwynaf syth yy o pawb fel hyn ynde? A dyma fo'n dechra canu. O mi chollodd ei rags de. O'dd o bob man. O'dd yna geiria yn bob man ag o'dd o'n dal i forio a mynd ynde ac nes i gneud a o o mi gath o tua chdi bobol wisg-wrog ynde o o gin neb wboeth ia o gin bawb bawb i ffydd enw ia ots o o o raid chi watsiad union be' o' chi'n neud yna ne' o' chi'n ca'l y'ch enwi'n syth de yym be- e- e- esiampl cynta i wrth gwrs o'dd 'nhad yn gwithio yna fer fforddoliwr de Oedd o'n gosod bariau. A dyn bob amser oedd o'n cario yy nogs oedden ni'n galw nhw ynde? Y nogs i roid yn y bariau i gadw'r bariau yn eu lle. So dafydd nogs oedd o'n syth de. Ond y y rei yym fel dwi'n deud ambell un y fedrwch chi'm yy deud nhw ynde? Ond dwi'n cofio un o'r 'en Huw bach, hyd yn oed na Huw 'di enw fo na'i na'i enwi neb de. Ond be oedd o'n neud yn boreua yym pan oedd y bys yn stopio Yy wrth ymyl y glorian yn fan 'no o'dd o'n mynd i mewn yy siop yn gorad yn fuan ag y rheswm am hynny oedd o- o'dd o'n yn gwbo bo' chwarelwr yn mynd yn ôl i sigarets a ballu a fydda Huw bach yn mynd i nôl yn ca'l pacad o Woodbine ychydig mowr o pump fel arfar de a roid p- pacad deg dyna hynny efo fo 'dyn so un o'r ogia di anghofio sigaréts a ballu, oedd o'n gallu brynu nhw gen i'w. Ond o, yn gofio hyn i mewn, o'n i yno digwydd bod yn, yn, y, uh, yn y siop yn Glorian. Ac oedd o'n trio chwilio am bres. Ydyn. Ac oedd yno, mae'n ysdyn pisin tair ar rhywbeth, a oedd y boi'n dweud yn cymryd bres oedd arno fo, a mae'n rhaid y pisin tair. O'n i'n credu, a, a, a dyma rwy'n dy fewn, de. Mae yw! A slap ei gefn. A dyma'n symud fishyn tair. Wrth gwrs yw rhyw cadw mi gael o wedyn de. a, a, chi oedd hi'n mwni bocs de. a felly fi o de, rhyw bethau felly. Oedd, oedd o'n amser bendigedig ar yr iaith Gymraeg yn bob dim doedd. Y car gwyllt ei hun wrth gwrs oedd um, mi oedd os iciwch chi be oedd uh, bob un chwaraelwr o'n gweithio a mond mewn un chwaral oedd o achos oedd yr inclên ddigon da Di ddod lawr arni o'r seill y rhy syth, rhy serth de. Ond o'dd un clên wraig ddu yn ardderchog. A be' o'dd o yy yy rhwng yym be' 'dach chi'n alw fo y gofaint o'dd yn gwithio yna a'r saer coed o'dd o'n gedig gneud car os liciwch chi. Tamaid o bren o'dd o. A yy un olwyn a ni fela a a olwyn a roller. Y syniad oedd o'ch chi'n ista ar y car gwyllt ar un rêl, rydych chi'n meddwl amdano fo mynd lawr, ac o'ch chi'n gallu dod lawr o dop Craig Ddu, os di rhywun yn gwybod am Graig Ddu, i'r gwylod mewn rhyw bedwar munud, os o'ch chi'n dangos. Ac rhyw frêc bach rhwng y coesau fel hyn, jyst i, i ddal o, ac oedd o'n beryg bwyd, de. Genna ni gig Car Gwyll nos Sadwrn, a fydd o'r tro gyntaf i ni fod ar lwyfan ers brodas chdi? Hwna'n anffurfiol doedd? Oedd, pryd, pryd ydych chdi brodi? 2013. Be am y dyddiad? Medi 23. Ti'n gweld sar? Mae o yn. Ie? Da ni gyd yn tyfu fyny, so mae'n reit anodd cael ni gyd efo'n gilydd. Um, so da ni bod yn practisio eitha, eitha aml, swn i'n dweud. Ond i cael pawb efo'i gilydd mae o 'di bod yn reit anodd. Dwi 'di twtshio dryms ers fi, sy'n iawn yn anweledig stopiodd. Ond t'bo' ath o jyst dod yn ôl. Rhei rhei marfer o'dd o'n reit slo ond o' rhei o'dd yn mynd rili da doedd? Ma'r atgo yna yndi? Yndi yndi yndi yndi. Ma'r cy-... Yndi yndi yndi. Ond odda ni angan jyst chydig bach o olew do? Llwyth. Dod yn ôl. Wedyn... Dim yn unig 'dan ni'n perfformio ond

a gofalu symud yn ôl. Oedd e jyst yn teimlo'n iawn i wneud rhywbeth o'n. Bendant, angen um, gwyl Cymraeg yn, yn blaenau. Mm. Um, Gyn ti lot o bethau'n digwydd yma um, trwy flwyddyn. Ond i ni fel bobl sy'n ymddiddori mewn cerddoriaeth, um, does yn byd cerddorol yn digwydd yma. A mae Caer Gwyllt yn falle cic yn dyn i'r

Mae ffeith dal bod yn dod i'r blaen ar fair play dde. Mae'n awesome. Byddai'r cael gwell yn ôl y flyna, a be gwell tywydd wedi gydig digon o gwrw, a na hi. Do, ti'n mynd dros Gymru fan, a gen ti lot o wyliau sy'n cael lot o gyllid um, y wlad, y grantiau a ballu, sy'n briliant, mae angen nhw, ond hefyd mae eisiau balans o gwyliau llawr gwlad hefyd ynde? Pryd o'n i'n gigio a pethau, oedd gennych chdi fel cae yn Nefyn a pethau doedd yn digwydd, lot o fel gwyliau bach yn digwydd rownd rownd gogledd ond... Yr rownd scene oedd yn digwydd yna'n barod mewn ffordd de, ac adeiladu ar hwnna, yr un peth efo gwydr yn Llanrwst a pethau, yn lle bod y gwyliau 'ma'n cael eu ploncio mewn lle oedd o'n actually dod o'r o'r gymuned neu o'r be oedd yn digwydd yna beth bynnag 'lly. Wel dwi 'di bod yn byw 'ma ers wthnos dwi'n meddwl. Odd o'n i 'ma am wthnos arall mae'n siŵr. Yy fi sydd bod trefnu yym gynllunio efo'r tecynna, trio sortio pawb efo'u tecynna, pobl yn gwerthu nhw ar y we, parteus, um, bunting, o dwi'm yn gwybod. Mae byd mond y byd y gloch prawn a dwi'n sgen syniad. Mae'n brysur fa. a mae pawb yn cael hwyl. Ddim yn disgwyl hynna. Does yna ddim llawer o bobl yma i ddechrau off efo. A pryd o'n i'n ddechrau chwarae, mae yna bobl yn troi fyny. A wedyn yma ni jyst dechrau deud pethau, a dyma lot fwy o bobl troi fyny. Mae nhw'n gyd yn dechrau dawnsio. Fytha bod na rhywbeth... Um, Fytha bod na cael gwyll digwydd yn blwyddyn ffestiniog neu rhywbeth fel yna. Mae o'n ddiwrnod a noson gwych i gael yn Blaenau Ffestiniog, a mae'n neis cael rhywbeth ar stipan drws. Mae Blaenau fe'n gymuned bendigedig. Mae pawb allan ar y gyd yma. O Blaenau, Cymdrin, Perlach, bob man yma. Da chi'n edrych ymlaen i weld uh, anwledig? O, o, yndan. Pwy dyn nhw? Be sy'n bod o wych ydy, oedden ni wedi marc i fyny heddiw, ac yna cymysgedd o bobl o'r clwb rygbi, clwb ffwtsbol, um, bob ysgwyth ei seren ni yn rhaid o'i fyny. Ac oedd o'n hwyl, oedd o'n deimlad braf, oedd, oedd dod at ei gilydd lle. Oedd, bo, bo chdi'n mynd comisiynu neu uh, contractio cwmni mawr i reid y fer ci fyny. Yeah. Neud o'n hynna'n da, gael o'n ysbryd cymunedol braf, dweud. Oedd bobl ifanc o gista yna, oedd o'n bryd. A hefyd bobl allan o woodwork sy'n meddwl yr un peth, efo angen cydweithio bod angen i bobl wneud pethau efo'i gilydd. Os yw clwb rygbi de, dwi'n meddwl ffantastig efo ni de. Felly, uh, felly, a criw yn ni yn helpu, a bobl, bobl lleol, busnesau lleol yn cyfrannu pethau, so, so mae wedi bod yn absolutely briliant, mae wedi bod yn hollol, da ni wedi bod yn trefnu hyn efo gwi, gwen, gwyn, a gwyn, lot o gwyn.

Yy 'di siarad efo ambell i hen chwarelwr yn ddiweddar yy dros yr wythnos dwytha a jyst y straeon ond e- ond hefyd o'n o'n i 'di gyrru neges i rywun diwrnod o blaen be' sy 'di dod dod yn amlwg ydi caredigrwydd pobl yym o o o o bob oe- cenhedlaeth a pan wt ti'n sgwrsio efo bobl ifanc sy ddim ella'n ymwybodol o'u treftadaeth on' ma' gennyn nw barch annatod yy by- by- parch naturiol at gen- y genhedlaeth nesa a ma' hwnna'n wbath ella newn ni golli Yym, wrth golli, dim colli diwydiant ond colli rhywbeth sy'n cysylltu ni yym a dyna mae'r wsos yma 'di wneud dwi'n meddwl ydi ail cysylltu cymuned. Fel udodd John Davies yr hanesydd yym oedd i ferch o'n gweithio yn y Pengwern a dwi'n meddwl mai i fi hwn sydd yn sy- sydd yn wych am am am wel bobl Blaenau Ffestiniog neu Bro Ffestiniog maen nhw'n bonkers ond 'dyn nhw byth yn boring.